Croeso i gefn llwyfan yr X Factor, stafell wisgo Sharon Osbourne fan hyn, wedyn chydig bach bellach i lawr y coridor, yn yr ystafell yma, mae Simon Cowell, ond dwi ddim wedi dod yma i weld nhw, dwi yma i weld seren y sioe, Lloyd Macy. Wel, Lloyd, superstar bach ni, llongyfarchiade ar nos Sadwrn dwetha. Gwed wrthon ni, sut brofiad oedd camu ar y llwyfan yna? Oedd e'n frofiad hollol ffantastig. O'n i mor nerfus cyn camu ar y llwyfan, o'n i'n meddwl, fi goffod, mae'n fyw, fi goffod neud yn siŵr bo' fi'n neud popeth yn gywir, be' ni 'di ymarfer. Ond wedyn, nes i jyst clywed y y llais yn gweud Lloyd Macy a clywed y gynulleidfa, clywed y teulu yn sgrechian a o'n i jyst, nes i jyst joio fe, oedd e'n brofiad unigryw iawn, oedd e'n brilliant. A pwy oedd yn y gynulleidfa i dy gefnogi di? Felly oedd mam-gu, Nani Chris, mam a dad, Euros yn ffrind gorau i, yy cefnithr fi, Cefneithiwr arall fi, Mam Gu a yy Buddug. Buddug Verona James. O'dd hi'n yy o'dd hi yna yn cefnogi fi, ma' hi'n ffantastig. Felly, digon o bobl. Oeddet ti'n gallu gweld nhw tra oeddet ti'n perfformio? Wel, o'n i'n ffili gweld nhw, ond o'n i'n gallu clywed nhw. O'n nhw wir wedi cynrychioli Cymru. Oedd e'n yy... Oedd y sŵn o'n nhw'n creu'n ffantastig. Mae'r cefnogaeth gytre wedi bod yn ffantastig. Mae pawb yng Nghymru wedi bod yn gefn i fi. Mae selebs wedi bod yn yy dan fy negeseuon. Fel pwy? So fi 'di cael yy Mike Phillips, Shane Williams, Nigel Owens, Carel Parry Jones, Eleri Siôn, Alex Jones, Aled Jones, Stephen Parry, um, yeah, the list goes on. Oedd e just uh, gymaint o celebs yn cefnogi fi. Ond hefyd, mae'r teulu wedi um, yn argraffu 10,000 o posteri, a maen nhw ledled Cymru. A mae un, dwi wedi gweld un yn Llundain fyd, felly mae wir wedi cyrraedd. Chyma, mae'n ffantastig beth maen nhw wedi gwneud. Felly, sut mae dy fywyd di wedi newid ers i ti ddechrau'r siwrne yma? Wel, mae bywyd fi 'di hollol newid. Yym, dwi mewn bwbl yr X Factor, 'swn i'n galw fe, achos dwi ddim yn gweld, t'mo', pawb gytre yn yn cyfne- cefnogi fi ac yn mynd yn wyllt, ond yym ma' bob dydd yn wahanol. Dwi'n cael coreography, dwi'n cael dawns, yym dwi'n cael yym staging, dwi'n cael gwersi canu, yym gwersi ar y llwyfan, sut i ddal yn hunan, sut i berfformio, a wedyn facials, spray tans, so ma' mae'n hollol 'di newid, t'mo', ma'n A ti'n cael rhywun i wisgo ti hefyd, edrych yn smart iawn heddiw. Diolch yn fawr, diolch. Swn i'n licio gweud un fi yw hwn, ond na, dwi 'di dwgu e o y wardrobe, ond yy... Ond wyt ti'n hapus gyda'r ffordd ma' ma' pethe'n mynd, ffordd ma' nhw'n dy steilio di, y ffordd yy y dewis y caneuon ag ati, ti'n hapus gyda'r llwybr yna hyd yn hyn? Ie, mae e'n... Mae'r llwybr, mae, mae'r ffordd maen nhw'n e, gwisgo fi a wneud i fi edrych a phopeth a sut maen nhw'n dewis caneuon, maen nhw wir yn gwrando arna i fi 'fyd. Mae e'n, mae'n ddwy ffordd, dyw e ddim jyst yn dewis yn hunan, maen nhw yn helpu fi a wedyn dw i'n gweud falle bod fi ddim yn licio hwn a fi'n lico'r llall. So, na, mae'n cyfuniad, mae'r dda-, mae fi a Liwi a'r tîm cerddoriaeth a'r uh, pobl sydd yn, uh, yn gwisgo i. Maen nhw wir yn gwrando yn y ddifed, felly maen nhw, maen, dwi'n hapus a maen nhw'n hapus, sydd yn gre. Sym hir nawr tan y ffeinal, so gallai wneud hwn, ti'n i wneud pawb yn brod a, a gwythio'n hunan a'n meddwl mae'n gystadleuaeth a mae rhaid i fi fynd amdano fe. Ac yn ola, faint wyt ti'n joio fan hyn? Och, fi'n cael amser hollol, hollol anhygoel. Mae'n ffantastig. Mae jyst bob diwrnod yn wahanol. Mae gymaint o gynnwrf, mae pawb yn hapus, pawb yn Pawb ar y tîm yn hyfryd, yym, ond dwi mor mor falch am yr holl gefnogaeth. Mae Cymru 'di bod yn ffantastig, felly diolch o galon i bawb, diolch. Wel, Lloyd, ti'n haeddu bob dim. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc i ti am weddill y gystadleuaeth. Diolch o galon.